ya nhasi kudo taure pamusana pechimiro pe chevanhu vakafa chimiro chevanhu vakafa chinonzi kufa mubhaibheri chinofananidzwa nehope ne kurare hope chinonzi kufa kurara mubhaibheri kune rufu rwuviri rwurimo mukati mebhaibheri saka tisati tatanga pane pane pandaifanira kuti ndinase kujekesa first samuel chapter 28 mavhesi mashoma anode kuti ajekeswe asinganzwisisipi ari mukati menharaunda vakafanana neparufu vanhu vanogona kuparidzirwa vachinzi hanzi munhu wafa watoende kudenga kana kuti munhu wafa waende kugehena saka zvinhu zvinofanira kuti zvitarisiswa mavhesi akaita sechapter 28 yafirst samuel inotaura mutumbi wasamueri uchimutswa Iroro wakanga usiri Samuel waimuka but chakanga chitori ngirozi dzasatani dzaishanda panguva iyoyo. Toita pane nyaya ya pa panhau yaLazarus. Lazarus unonzi wafa kana kuti parable yaLazarus. Parable yaLazarus inoti vanhu vaibudisa vachiti Lazarus pawakafa wakaenda kudenga. Iparable inofanira kunzwisisikwa sekuti iparable, haifaniri kutorwa imwe meaning, figurative meaning, isiri literal meaning yeparable. Parable chinyaya chinozame kubude kuburise nyaya iripo, saka inofanira kutorwa sekuti iparable. Saka koita futi imwe nyaya yaJesu pamuchinjikwa. Jesu unopromise mbavha uchiti nhasi ndinoti ndichava newe nhasi ndinoti kwauri nhasi ndichava newe muparadhiso saka vanhu vanofunga kuti munhu ukafa unoende kuparadhiso kana kuti unoende kugehena nyaya yaide kuburiswa ngekuti jesu waipromisa that day sekuti iwewo mukomana unokwanise kuti kumusikana wako kumusikana wako ndinoti kwauri nhasi tichazoroorana musi wakati kwete kuti unonge wachiti tiri kuroorana that day but assurance yacho unonge uchipa zuva iroro saka jesu waipromisa zuva iroro kuti vachazova vese muparadhiso rimwe zuva noti that same day saka paya paya hapafaniri kutorwa kunzi pakafa jesu vakaenda vese kuparadhiso but jesu waibudise pfungwa yekuti ndichazova newe asi ndiri kukupromisa nhasi saka maversion mazhinji havaisi koma koma inofanira kunzi ndinoti kwauri nhasi koma kutaridza kuti uri kupromisa on that same very same day kozoita kozoita chinogona chino kubatsira luke chapter 23 vese ya 43 pakupromiswa kwembavha ijohn chapter 20 vese 17 jesu wamuka unotaura kuti handisati ndati ndaenda kuna baba usandibata nekuti handisati ndati ndaenda kuna baba saka tinofanira kunzwisa kuti zvaipuromiswa najesu wakanga usiri kuti ndichaonawo muparadhiso saka regerai titange nyaya iripo kuti chii chinonzi rufu chinonzi rufu chinogona kubudiswa tikatanga zvakanaka pana genesis chapter 2 vhesi ya 7 genesis 2 vhesi ya 7 inobudisa kuti jehovha mwari Wakaumba munhu neguruwa revhu akafuridzira mweya weupenyu mauri munhu akava chisikwa chinorarama saka chinonzi munhu zvinhu t mweya weupenyu neguruwa revhu chinonzi rufu manje kupatsana kwezvinhu t izvozvo kupatsana kweguruwa revhu nemweya weupenyu ndo chinonzi rufu chinobudiswa pana jakobho chapter 2 jakobho chapter 2 vhesi ya 26 inoti regerai tiiverenge inoti nokuti somuviri usino mweya wakafa saizvozvo kutenda kusina mabasa kwakafawo chinonzi kufa kupatsana kwezvinhu zvakabatanidzwa namwari pakutanga kuna genesis 2 vhesi ya 7 saka rufu kupatsana kwezvinhu 2 izvozvo zvinoti chinonzi rufu mubhaibheri kune rufu rwuviri runotaurwa kuna revelation rwekunzi kuchazofiwa rwerevelation chapter 20 vese 6 nerufu rwatiri kuita nhasi munyika rwuri kuitika mazuva anaya saka rufu urwu runotaurwa rwatiri kuita rwuri kuitika mukati memazuva anhasi rwuchapfuura Uye Bhaibheri kana kuti vese vakataura mukati meBhaibheri vanoti kuvata. Sei vachiti kuvata? Pane mapoinzi mashoma shoma ari ipo papa. First Kings chapter 2 verse 10, Second Chronicles chapter 20 verse 1, Second Chronicles chapter 26 verse 23. Vese vanonga vachingotaura kuti rufu irwo rwukuvata because Vana David vanotonzi vakavata nemadzibaba avo. Harusiriro rufu. Chinonzi rufu rwuri mberi ndo rwunotyisa rwekuti munhu unozotaurirwa kunzi pane zvawaita izvi haa hausiwe kwajesu waakutofa zvachose ndo chinonzi rufu urwu rwuripo mazuva anaya kunonzi kuvata muna kristu unonga wakavata zvako egirai ndiverenge mavhesi ari apa mashoma mu Munzwe kuti zvinoti chii? Vhesi 21 Jerobhoamu mambo wacho. Zvino Jehoshafati akavata namadzibaba ake. Ndo rufu rwuri kutaurwa muBhaibheri. Chinonzi rufu muBhaibheri. Chinonzi rufu muBhaibheri. Chinonzi rufu muBhaibheri ku, ku, kuvata. But kuchazo tichazomuswa. Why Bhaibheri richifananudze rufu nekuvata?

Nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa, asi vakafa havana chavanoziva, kunyange nomubayiro havachina, nokuti havacharangarirwi. Chinonzi rufu zvakare ka? Conscious thought yako inonga iri dormant time yaunonga wakarara, unonga uri inactive hapana chinonga chichishanda chichifunga time yaunonga wakarara ndo inonzi normal sleep Mapisarema chapter 146 Mapisarema chapter 146 vhesi ya 4 mweya wake unobuda iye ndokudzokera pasi pake nezuva iro mano ake anopera sleepy bring an end to all days activity zvese zvinonga zvapera ecclesiast chapter 9 vhesi ya, ya 10 inoti 9 vhesi yatei inoti zvose zvinowana ruoko rwako kuti uruzviite uzviite nesimba rako rose nokuti hakune basa kana zano kana zivo kana uchenjeri pashiyori kwaunoenda time yaunonge wavata yautinofa hapasina chichazokwanisa kiitika saka munhu kana watofa zvekuti zvinozonzi munhu uchazobatsira kana kuti uchazoita rimwe basa warara hakuzorina izvozvi time yatinonga tafa Saka chinonzi rufu time yatinonga takavata akusina basa nguva yatinonga takavata. Chinonzi rufu chinoti disassociate futi from those who are awake vanhu vakavata kana munhu uchinzi uri kubika uri kuita amungamubatanidzi kuti zvauri kuita zvakafanana nemunhu wakarara uri kubedroom wakarara Havasi havasi vanhu vari panzvimbo imwe. Vanhu two vari kutoita zvinhu zvakasiyana. Saka chinonzi rufu inine ino togonobatsirwa futi nanai muparidzi 9 vhesi ya 6 rudo rwavo nokuvenga kwavo negodo ravo zvose zvanguva zvapera hazvo havachinomugowe nokusingaperi pazvose zvinoitwa pasi pezvo saka munhu unonga watofa kana kuti wakarara hauna rimwe basa ratinokwanisa kumuinkluda pazvinhu zvinonga zvichiitwa nevanhu vapenyu Chinonzi kufa watopera pazvinhu zvako zvawekwanise kuita uchiri mupenyu. Saka nhasi vapenyu avana pavanobatana nevanhu vakafa. Nhasi vapenyu apana pavanobatsirwa nevanhu vakafa. Vanhu vakafa avana influence patiri isusu vapenyu. Vakafa vatofa. Atinei navo avasina mugove patiri. All right.

Vakafa havarumbidzi Jehovha, kunyange ani nani unoburukira kwakanyarara. Saka kana tafa, hapasina mukana wekuti munhu tiri unamate Mwari, hapasina mukana wekuti munhu urumbidze Mwari, hapasina mukana munhu iyoyo wekuti timunamatire. Why? Watofa, hatisisi naye, saka hatichakwanisi kumunamatira. Saka chinonzi munhu wafa kuti hatisisina relationship pakati pedu isusu naye. zvatongova zvapera ndo ndo ndo dzidziso chaiyo chaiyo inobve mubhaibheri but chinonzi rufu manje chakafanana chinofananidzwa nekuvata pakuti futi itransition tiri patransitory pekuti takamirire kumuka kana wakavata pane zvinhu zviri kuti ichi chikatanga chimwe chinofanira kuteera kana wakawata chatinoziva ndechekuti uchamuka John 5 verse 28 inotitaurira hakuna munhu unovata usingatichamuki saka vanhu vese vanoenda kuhope paya paya tinotoziva kuti vachamukazve ndo ndo ndo ndo zviri pachena hatifaniri kusiya ichingoti munhu wavata watovata zvishuwa but une nguva yekuti uchazomuka john 5 vhesi 28 inoti Musashamiswa naizvozvo, nokuti nguva inouya, navo vose vari mumabwiro vachanzwa izwi rake. Vachabuda, avo vakaita zvakanaka kukumuka kwoupenyu, avo vakaita zvakaipa kukumuka kwokutongwa. Saka chinonzi rufu, chinonzi rufu chine nguva yekuti chichapedzwa, kozouye rufu rwachaitaura rwekuna Revelation 20 vhesi ya 6. Revelation 20 vhesi ya 6 inotaura kuti kuchazova nerufu rwechipiri irwo ndo rufu rwunotyisa. Rufu rwatiinarwo nhasi arwutyisi. Rufu urwu tichatomutswa, chero tese tikafa tichazomutswa. Pane nguva inozouya inotyisa yerufu rwekuti kana wakanga uri kusaidi rasatani unofa zvachose. Kana wakanga uri kusaidi kwaMwari, chero wakafa, Mwari unokumutswa achikuendese kuupenyu husingaperi. Saka rufu rwuripo pamazuva anhasi arwufaniri kuti rwutityise. because huchapera parufu mweya unoparara kana kuti unopera simba rawo eh, mapisarema 146 tamboiverenga zvedu mapisarema 146 Vhesi ya 4 inoti mweya wake unobuda iye ndokudzokera pasi pake. Saka chinonzi rufu, zvinhu zviya 2 mweya womunhu wakaiswa naMwari unomira kushanda, tongosara nechiumbwa chakabve pa, pa dust ichocho chiumbwa ichocho chinofanira kuti chife zvinonga zvatofa chinobva chaendawo kuchi ecclesiastic muparidzi muparidzi 12 vhesi ya 7 Muparidzi 12 vhesi ya 7 inoti guruva risati radzokera kuvhu sezvo rakange rakaita uye mweya usati wadzokera kuna mwari wakaubva chimwe nachimwe chinodzoka kwachakanga chiri pakutanga tisati tasikwa guruva nyama iyi yakabve kuvhu saka inodzoke kuvhu mweya uri matiri wakabva kuna mwari mweya kana kuti simba ramwari rinoita kuti ichi chishande rinodzoka kuna mwari mweya iwowo its not an individual entity inoshanda independently isiri pamweya pa panyama pa, pa iyi chitori chimwe isimba ramwari isimba rinoita kuti nyama ishanda ndo ndo ndo zvakangofanana nesoftware software ndo inoita kuti mazifoni kana kuti mazichichi ayaya ashande kompyuta chichi kompyuta nefoni mazisimbi Kana pasina software mazisimba aya haakwanisi kushanda plus software harikwanisi kushanda pasina mazisimba aya saka zvinoshandidzana zvinhu zvinofanira kushandidzana hatikwanisi kuti hona software riri uko risiri mufoni risiri pakombiyuta zvinoshanda zviri two kana pasina software foni haipo kombiyuta haipo kana pasina mazisimbi atitorina asina software atina foni zvese zviri tu zvinofanira kushanda chiri chinhu chimwe example iripo ndemweya nde wechicken chicken dzatinodya kana mbudzi dzatinodya mbudzi dzatinodya dzine mweya unoshanda but pazvinofa mweya wazvo unoendepi uchaona kuti mweya wehuku kana kuti wemhuka ingave mhuka ipi yatinodya pazvinongofa zvinobva zvatopera vashoma vanhu vanda hapana vanhu vandati ndanzwa vanotaura kuti mweya wehuku yandakadyiwa uri kundipfukira why simba ra mweya iwo waukwanisi kushanda kana pasina huku but pane dzidziso inouya iye vanhu vanonge vachiti mweya wemunhu unoshanda kana kuti unorarama panofe munhu Alright. Chi kune vamwe vanototi mweya iwowo icharacter yamwari yakato inogona kupreserviwa namwari patime yeresurrection munogona kuona first corinthians chapter 15 verse 51 to verse 54 regerai ndivhure job munzwisise kuti job unoti chii aukwanisi kuyo ndiverengera job 51 job 51 verse ya 19

25 asi ndinoziva kuti muri mudzikinuri wangu mupenyu uye kuti pakupedzisira uchasimuka panyika kunyange ganda rangu richinge raparadzwa saizvozvo kunyange zvakadaro ndichaona mwari ndisine nyama yangu ndichamuona ari kurutivi rwangu meso angu achaona asati ari omutorwa tsvo dzangu dzapera mukati mangu kana muchiti saka chinonzi ndichaona mwari chero ndisisina chii iyo yekarekta yeye yakapurizevhiwa namwari unogona kutondiverengera zvikatambudzi kana uchidaro inyaya yakatogadzirwa kuti chinorarama ichocho chinogona kuorit ande pana pana x 2 vs 27 mabasa 2 vs 27 mabasa 227 inobudisa pachena kuti vakafa havasi kudenga pfungwa zhinji zvakafanana nekuti mukaenda parufu munhu unogona kuparidza uchiti nhingi muperekedze yekudenga zvakanaka kana kuti zviite slo zvakanaka 227 vakafa avana kwavari 227 27 mm. nokuti hamungasii mweya wangu muhadhesi mm. hamungaisi mm. mutsvene wenyu kuti aone kuora mm. makandidzivisa right. nzira dzoupenyu 31 mm. Zvaaiona zviri mberi wakareva pamusoro pokumuka kwaKristu kuti haana kusiiwa paHadhesi mm. nenyama yake haina kuora. Saka wafa unongoende kuHadhesi. Wafa ndoda kuti ufana wakabate mavhesi chapter 2 vafa munhu wafa unongoende kuhadhesi hauendi kudenga hauendi kugehena unomirira une nguva yaunonge wakamirira but panozouya jesu mani ndo panozotange kuti mweya wako wakuendepi kana kuri kuti wakaita zvisina kuda kwajesu unoende mukunyadziswa mukutongwa mekukunyadziswa asi kana wakaita zvinoda mwari unogara namwari nekusingapere 2934 29 varume hama ndichakuudzai pachena zvatateguru dhavhidhi kuti vakafa vakavigwa gwiro ravo uri pakati pedu kusvikira nhasi Vakafa vakavigwa vari murinda, hakuna imwe nzvimbo yavari kunze kwemurinda, hakuna kwavanoenda, vanongovigwa vaende murinda. 34 inoti chii? Nokuti Dhavhidhi haana kukwira kudenga, asi unoti amene, Ishe wakati kuna she wangu, gara kurudyi rwangu. Mm -hmm. 34 saka muchaona kuti vakafa vari muhwiro vanozosumuka vanobudiswa muhwiro kana ishe uchinge wavamutsa ndodoto ndibatsire mafesa Kana vasati vamutswa hapana pavanonga vari. Vangori mubyiro. Jesu kusati wauya vanhu vakafa vari kumakuva. Usanyeperwe unzi vari kudenga kana kuti vari kugerera. Wakafa uri mumakuva. First Thessalonians chapter 4 verse 13. Regerai tisiye masho. Mm. Vatesaronika vekutanga 4 unovarayira kuti vave vatsvene vadane vashingairi pabasa. Verse 13 to 14. Thirteen. Zvino hama dzangu, hatidi kuti mushaye kuziva pamusoro pavavete, kuti murege kuchema savamwe vasine tariro, nokuti kana tichitenda kuti Jesu akafa akamukazve, saizvozvowo vakavata muna Jesu, Mwari uchavauyisa pamwe chete naye. Vakavata muna Jesu hangatisashaiwe tariro. Pane nguva yekuti Jesu uchauya, uchazovamutsa. Uchazovamutsa, havarambi vakawanda. Ndozvatambotaura zvayo kuti munhu wakarara haurambi wakarara kusvika kare. Kune nguva yekuti uchazomutswa. Vanhu vakarara ava, Jesu uchauya uchivamutsa nerimwe zuva. Ipapo ndopanofanira kuita tariro yedu. Kana paine chinhu chinovengwa pasi pezuva rufu but rufu manje rwutoripo nekuti tese takainherite chivi kubva kuna adam but tinokwanisa futi kuinherite life kubva kuna adam wechipiri jesu tikatorarama kusvika nekusingaperi chero rufu urwu rwukauya but rimwe zuva tichazorwuseka why because ticharwukurira varoma 5 vesi ya 12 Mikomborero inobva pakururamisirwa. Ko saka zi- saka zvivi sezvazvakapinda munyika nomunhu mumwe norufu rukapinda nezvivi, saizvozvo rufu rwakarashika kuvanhu vose nokuti vose vakatadza. tinofa nekufa tese because takatotadza Yeah, unogona. tinofa nekufa tese because takatotadza tese saka munhu wese unofa nekutoti utofa vamwe vanogona zvavo kusafa because zvinonzi hatisi tese tichateste rufu vamwe vachashandurwa vangori vapenyu asi chinonzi rufu kana